Qırım tatar tili ve neyroseñ. Qırım tatar tili bir küç olmağı mümkünmi, bir anahtar? Yani biz qırım tatar tilinde tek parollerni uydurmaq kerekmizmi?
Men yarışnı pek begendim. Birinci keresi iştirak etem. Ve mında özüm kibi ocalarnı, Terbiyecilerni men rast ketirdim ve olarnen bir ruhta çalışqanımnı men özüme is ettim. Eñ evelâ bu dostluq, menimce, edi ve men onı yarattım, dostlar taptım. Tecribe, mında çoq şey kösterildi, em mütehasıslar tarafta, em adiy ocalar tarafından. Özüme de yazdım, kündelik defterime ve. Er kesge eye teessuratlar, demek, keyf, eñ evelâ, ve qırımtatar müiti, demek, bizim tilimiz yaşaycaq. Altmış sekiz insan qoşuldı registratsiyadan keçip, ve olardan otuz danekeni de biz seçip aldıq. Yigirmi doquz oca iştirak etip. Ana tili ocaları, elbette, eñ esası, rus tili ve edebiyatı ocaları, ingliz, qıtay, resim, togeregni alıp barıcıları, atta din dersler, din derslerini alıp barğan ocaları da bu sefer bar edi.
Tecribeli ocalarımız mında kele, belli bir insanlarnen tanış olamız, ve olar öz tecribelerinen paylaşqanı, bu pek müimdir. Tasil anahtarı yarışı maña pek güzel teessuratlar qaldırdı. Ümüt etem ki, asılında menim işimde bu alğan maqsadlarnı, yani bu olğan. Tecribeni işleterim ve balalarğa da yetkizdirerim ve ana tilimizge sevgimizni daa güzel seviyede yetkizdirmege tırışacağım. Tasil anahtarı teşkilâtçılarnıñ, yarışnı teşkilât etken insanlarğa ayrı teşekkürler bildirem. Maşallah sizge aytam, işiñiz oñ kelsin, ögüñiz gür olsun ve parlaq yıldızlar kibi,

Aslında er bir oca bizim içün pek qıymetli, er bir iştirakçı. Ve olar da mında bir tecribenen keldiler. Biz olarnı ögretmedik, olar da bizni ögrettiler, bazı formatlarda biz onı kördik. Ve mına böyle bir munasebetler, bağ, böyle bir ocalar birleşmesi, biz onı köremiz, o arttıra, ocalarnıñ sayısı arttıra ve biz inanamız ki, kelecekte, Bizge daa çoq ocalar, iştirakçiler olıp, olar da mında kelip, yarışmalardan keçip, yañı formatlarnı ögrenirler, yañı usullarnı ögrenip, evlerge qaytıp, bu ateşçikni, küçük ateşnen evge kelip, balaban bir yanğın olacaq, qısmet etse. Üç kün devamında çeşit spikerlerni diñledik ve aktual hulâsalar, özlerimiz içün aktual hulâsalar çıqardıq. Meselâ, bu, İçtimaiy ağlar imkânları. Ve men belesem, mında oturğan er oca özcesine endi bir kurs azırlağandır başında ve onı endi taqdim etmege azır. Bu birinciden. Ekinciden, ruhiyatşınasnen körüşüv. Ocalarğa da boşanmağa bir yerçik tapmaq kerek ve adamçıq tapmaq kerek.

Pek güzel keçti. Bilen merasimler, bilen kreativ merasimler çoqça olmağa kerek, inşalla. Biz temel teşkilâtı olıp, inşalla, areket yapıp, qol tutmağa, er sefer yardım olmağa isteymiz. Kerçekten de biz epimiz endi ğalipmiz. Asılında, ocalıqnen uğraşqan soyu, o, kerçekten de, cesür, Em bir parça deli bir adamdır, çünki bugünge bu zenaat, sadece zenaat degil, bu endi unvandır, böyle işte. Ocalıq içün iç bir vaqıt qart olmasıñ, daima mına şu zemaneviy yolğa turmaq olasıñ, böyle imkânıñ er vaqıt bar. Bu acayip şey. Men bilesem, ekinci, birinci, üçünci yer o müim degil. Müimisi, biz mında ne aldıq, nasıl malümat aldıq ve nasıl keyflernen biz ketecekmiz. Ğalebe içün tırışmadım, iştirak içün tırıştım, bizim milletimizni, urf-adetlerimizni, bilgilerimizni, qanunlarımıznı, er bir şeyni bilmek, Em de yüksek neticelerge kötermek içün bunda keldim. Pek, naytayım sizge, göñülden iştirak ettim. Sağ oluñız. Bütün ocalarğa büyük teşekkür. Bu yarışnı teşkil etkenlerge teşekkür. Bunıñ artı gür olsun, toqtamasın, yaş ocalarğa kelecekke er daim, er yıl keçirilsin.